Ha'etéma che irũnguéra mba'éicha joaitépa ñande ka'aru pytũ tapichakuéra maymáva katuínte ñiméva hína Japysakakatũime ha'e jesarekópe avei ñande rembiapo Vierne del Folklore. Mba'etekóiko ichirũngue, mba'éichaiko pende ka'aru pytũ joaite. Péina nde ko'ág̃a jajapyrũ jey ñande rembiapo, ha'etéiapiko febrero diecisiete. Sirunguéra vierne ha péina ndajajatopa jeýma tapicha pende rayhuetéva mbohapy tapicha ketoínte romoguahẽva pende rendápe hína ñe'ẽ guarani jopara porã ha upéichante avei purahéi rory porã. Péva tapicha ha'e hína Radio Popular Canindeju noventa y cinco punto cinco tapichakuéra. Kueteia ñande Facebook no no anomachái hína he'i YouTube ma ndajeikéta pehechaséramo Luis Alfonso Quiñones ha mbo'ehára Lorenzo ha Abel Benítez. Oĩ avei TV Vok, eh, péva TV Vok Péva itapicha ohechauka hína ha ohenduka avei Ñane rembiapo Viernes del Folklore ha Señal de Aire, che vehínoite Utasiano Ramírez japysaka maína che ajúrõ guare asajo renondéigui la 95.5 ha'e Nopái oĩ he'i ha'e irrádie pasiõ ho mba'e pohápe upéva ogueraha oĩ jehe, ou mba'e pohágui ha ogueru jey jehe ha ifamilia kuérandi odisfruta hapecha vai Carlito Ramírez pe pendiente siempre oĩ hikuái ñane rembiapóre. Ha iporãite che irũ nguéra, ryke'y kuéra, che sy kuéra, che ru kuéra ha pe mbo'ehára Lorenzo penemomaiteimíta avei ikatu haguẽicha upéi jahendúma purahéi Ha ñañomongeta ñande folklore, ñañomongeta ñane retã guata rehe, ñande, ñande socieda rehe, ñane komunida ha'e ñane departamento ha ñane retãre avei chirũnguérako ko'ág̃a ñaime hína en pleno campaña electoral, jaikuaaháicha ko dos mil veintitréspe heta mba'e oĩ hína tapichakuéra. Oĩ avei hína la Kontráto mba'éiko la déuda de Itaipú, he'ípa oñerrenova pe kontráto che irũnguéra ko dos mil veintitrépe aveiha jajarekovahína Paraguay, Brasil ndive. Umi añetehápe ñañomongetáta jajávo avei en el transcurso de nuestra programación, péro péina mbo'ehára Lorenzo ñapendesaludáma che irũnguéra. Maitei ndéve Luis ha upéicha Abel-pe ha mayma ñanerendúva hínape ha ereháicha pe radio'i rupive ha upéi atua ambue redes sociales-pe ñanerendúvape g̃uarã ñande saludo ko Tavacuruguaty guive. Ho'usãvy Luis Tavacuruguaty ári ou pe heta ára haku vai rie hína kuri cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta grado upéicha jaguereko hína kuri pe semana pasado hasakuépe ha Ha ko'ág̃a tu catorce, quince grádo jareko ha hatéicha ku ñanemboro'ýva oi algúna atohecha ja igorra lanambáma oi hína pe yvytýpe oguapy hína ha entonce heta la ja oĩ, oĩ la ipire ro'usãva ha oĩ katu he'i no, aha'arõtante che he'i la pe arrecuperamí pe hetaite che ry'ái hague he'i. Ha upeichaite mbo'ehára ha che avei ja He'íngo, Che koĩ che renói akape día de los enamorados pe aĩ koĩha ha'i arahakueteína ndoguĩha la roñomokonu'ũmi pe día de los enamorados pe ha entonces ko ko'ág̃a ouma ko catorce, quince grado, dieciseis grado ha omachata hína ko fin de semana pe rojotopami ko'ág̃a upévandive avei ha iporãiteíngo mbo'ehára ko Diecisiete de febrero ko arakuápe ñane rembiapo vierne del folklore sirũnguéra ha ja'éna ñane pumbyry ñe'ẽ papapy ñane amiga ha ñane amigo ohendúva hína oguerukase ramo iñe'ẽmi whatsapp heta katu ñane noise ramo ikatu ojapo hína cero nueve ocho cinco Noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho, ja'e jey, cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Péva ñane amiga ha ñane amigokue ikatu ogueruka ñande la iñe'ẽmi ha imaitei ha avei ipurahéi ijerure ha avei ikatu henoiete ñañomongetami hag̃ua alguna cosa. Ko Petrol Capelúpe, Silvio Chaparro, la amigo Elías Frutos ha Rey Velázquez Ja oime japysakáme hikuái mbo'ehára. Iporã upéva ñande salude chupekuéra upéicha ramo ha pe jeruréna la purahéi ña ahendusi ha ña ñandéngo cada uno jaguereko la mba'e purahéipa la ñande uta mba'eichagua dúo oĩngo ojerure alui karapeguéño he'i no he'i oĩ katu kordillerano he'i ha ha umíango yma aitégui e la ñahendu pe rrádio zeta pe noven noventa y ocho ha'e zeta pe veintiocho pe ña ñahendu ha upépe la kompeténsia de Karapegueño ha Kordillerano ha ha upévango heta lája jaguerekove purahéi oĩva purahéi asýre ja'éva chupe ñande ha alguna tu purahéi jahe'o he'i. Ha upévango ha'e la gusto popular del Paraguay oĩvape ritmo pévape purahéi rehegua ha upévango opurahéi ñande la Karapegueño ha Kordillerano. Persóna en línea ñañe'ẽkõitéma oĩ mbo'ehára ha ñañe'ẽ chupe maiteimi mba'e tekóvape ñande ka'arõ pytũ. Oho jey he'i, Héẽ, ha iporã. Aipórõ tapichakuéra de norte a sur de este y al oeste del planeta Tierra, Viernes del Folklore,

Purahéi nde che ha ñande rupa, he'i péva López Ramírez irũ jahy'ojo yvy porãme. Ha upéicha avei ahendu chéko entrore aikotevẽ. Flaminio Arzamendi aigo memorái ahy'ojo yvýpe, peichaite he'íva purahéi rory porã sirũngue. Ha'e pévako peichaite sirũngue, entréroko ñaikotevẽ ojuehe ha Pya're ojapo Flaminio Arzamentia Giroux ha ñahendu Viernes del Folklore ñane rembiapo ñamoñepyrũre jahávo chiruguéra ha iporãite mbo'ehára ko mes de febrero ou oky porã porã ñane rapichakuéra mba'apohárape ha Ovy'ajoa lo mitã, lo amigokuéra, okary'a porãma la ñanemandi'o, heta ñanemandi'o ra'y ombo, ombohapo porãve ohóvo ha omohu'ũvéma la yvy. Ha péicha la naturaleza mbo'ehárape, háicha nde ku otarda'imíva ko mes de chaparros, ne aguacero-pe, diciembre peguáva. Ha'ete oguahẽ ramo, ha péina ou ñandéve ko oñendosu ro'ysãmi, he'i ko teia ko'ẽrõ ko ambuérõ mbo'ehára. Upeichaite Luis Euphango he'i oĩve ñane amígo Ramón Silvango he'i oĩ iñambuepa la ñane temperatúra ko'ág̃a he'i itarova, he'i itarovaite oĩ la ñane temperatúra he'i ha Haku he'i ha upeichaháinte ho'ysã he'i ha ha upéva oiko ha ndaha'éi la ápe Paraguáipe nde Argentínape upéicha he'i hína Luis ha Argentínape Buenos Airespe ndaje cinco siete grádope hína ko'ág̃a la ho'ysã he'i la upéva ñande ho'ysã jaro'ýma ñande g̃uarã upéva ha upépe chupekuéra ha Pearla hetave mba'asy la oguerúva ñandéve Luis ha upéi okytarovaitei la alguna hendápe okytarovaitei tuichaiterei oky jahecha pe zona norte-pe amambáireve mba'éichapa okýpe Río Aquidaván ohasapa la ruta asfalto ári miante'o ohasapa he'i. Upeichaite mbo'ehára, ha pechagua hína.

Che valetéi ko che awa, che ndohopiña avei oĩ eiko ogue ha porandu jepi nde rehe a'i che lo mitã ha'e ko Juan pe Europa he'i, ha oñesĩ ijapúva che lo mitã che. Ha ajumi no amba'apomi aikutumi che guardia ápe ajahasa pe segurida luía ha che trajo'i che lómo re arandu ho'ysãvy luía hetáma ro'y, hetáma oky ápe la ko mbata'y morotĩmba la y luía.

Ekrecer guasire umíami. Añete. Iporãite oime águi javy'a katu upe oto. Javy'águi ápe aime porã. Ha'e ko ojuka japekami mba'éicha Luisa. Ha Jane ndaipukuichéna ha ñande la vinomi, la coca cola eh ha aja japeka'imi upégui ha ha'éta maitei'mígui ñane reindykuéra ko'ápe oporandujua, por ehéko ko Usupa'i Bianca ha'éta che okasaludomi nde pártepe lao.

Nopango oĩvoi Luisa py'ánte ko la jahecha peteĩ ohasa ha ha'etéicha ku jahayhusea voi ha alguno katu ohayhuete osegi voi chupe la algunope ha upéi alguno he'i amor de primera vista he'i. Ehe. Upéicha voi ko ha alguno he'i ha umíango jesusede hína voi. Oiko ume avei. Ha iporã mbo'ehára ha febréoko ñamohu'ã jeýma jahávo, térã ko el diecisiete, ha veintidó, kuã ko veintiocho ndo'i ogueru hína, ha miérkole ofartántema poko día hína la profesór Rivero kumpleañorã. Péva ko ñande ha'e he'i voi, Ápe niko lo mitã oúnte va'ã, he'i, che ndaikoteĩ la pohenói, ni la aja la pende rógaimi Oĩ mitã evo que la ápe la ja'e ha ja'u arã la primero de marzo jajo ndohataiói hína profesor vivero. Aĩ'i oĩ upe ave cierto Luis primero de marzo día de los héroes ha upévango ñane angirũ vivero ha'e teĩ héroe kuruguatýpe ñande ha'e omoñypyrũ va'ekue la colegio capitán Mauricio José Troche ha'éngo omoñypyrũ upépe ha Ndépa paraguayo he'ivéigo nde ha'e. Héẽ, upéicha voi he'i ha'e. Ha'e ko la ofundado guare la omba'apo guare hikuái la calle Trifón Frutos ha demás amigo ijyva ári ha carretilla-pe ita ogueroja akue he'i ladrillo umi alumno-kue ijyva ári ha ita carretilla-pe ndaipo oiguasúi la cachape mokõiguinte voi oĩ akue he'i la oĩmía ojejokuaipa ha la hembyre katu lo mitĩ ita ijyva ári ha Ka'i Trifón che poirũ va'ekue he'i oñepyrũ meve la clase Don Trifón fruto omba'apo hendie kuéra para profesor Vivero siempre imandu'a ha demás heta padre de familia ko la che moirũ va'ekue he'i va'ekue la Ka'i Trifón la hatãve oñembo'y va'ekue che yke he'i la oñepyrũ meve oñehembo'e peve la clase pe ha'e oipytyvõ la colegio Capitán Mauricio José Troche ko'ág̃a g̃uarã upéva mbo'eha tuichaiterei institución g̃uarã hetaiterei ñande rapicha profesional-ma kuña ha kuimba'éva jatopa hína jaséramo ko ñande kuruguatýre mbo'eha jaha hína en los bancos privados, en las farmacias, jaha hína en las instituciones públicas y privadas-pe hetaiteíma jajuhu umi rupi guare tapicha temimbo'e umi rupi guare iprofesional mbo'ehára. Upeichaite Luis, upeichaite upéva ha upéva siempre oreko hikuái mandu'ápe la Los hermanos Cabrera he'i amoite kai Juan Feli Cabrera ra'y Eduardo ha otro ndaikuaái mba'éicha ha upéicha avei ambue kuéra heta la primer grupo, primera promoción ha mba'éngo he'i ko'agagua kuéragui upéicha oĩ oreko la mandu'ápe hikuái ha péango ha'e peteĩ institución tuicha ha entonces ñaimémarã alerta la cumpleañorã jehahagua ha Jaha chupe de sorprésa ñag̃uahẽ aĩ jahao ñande chupe. Upeichaite ñanembaracamíeve ha upeicha ndo'y ñandekuéra jaha, ha ha'e ko alovañete ndo'y, alo'ymaite. Entonces pépe la ñane acordeonmi, pépe la chamamé, ha lo mitã la polka ichamamé, ha'e ko upéva ndo'y. Polka ichamamé jejoíngo ha'e. Upéacha oĩ he'i ha'e. Ha entonces niko la ipoymavéimi ñanendie Antonio Vega, ha'e ñande arpista de primer nivel. Jaheko akue chirũ ja ndajahekomo'ãvéimi ko'ág̃a Profesor Ive okumplañohápe. Ha'e jahóma ñandehegui ñane ñemotenonde ha la ñeimemíva jeikueetei jahávo, jaháta ñakomparti kon el Profesor Ruecinto Ivero oikumpleaño mbo'ehára. Ha vy'aiteíngo che, pórke péako ñane amígope tapicha. Ha vai ñane óra. La ocho ka'arõ pytũ ha seis minúto chinukuéra. Ha mba'épa ha'e mitã Abel Benítez ha'e, mba'épa he'i el amígo Francis amoite tee de táva Sapukãipe iñmorãihujára ha iñemoñaréndi, oiméne ohendúma ñane rembiapo ha teimaiteimi chupekuéra ko Kuruguaty itórica siuda guive.

Purahéi rory porã sinõnguéra ñahendu ñane rembiapo iporãitévape sinõnguéra ahecha vante haihu he'i péva los fabulosos injoneros sinõnguéra ñane amigo André Godoy ojerure ñandéve kuri mbo'eháraha mokõihápe katu aime mombyry. Pe ára katu opurahéi ñandéve Los Ruiseñores, pe ára Franco Villalba ahy ojoy'y vecino ha Iponderapy. Péa katu ojapo va'ekue Emiliano R. Fernández ha opurahéi ñandéve Nino Gómez imba'epu'aty guasu reve. Mbo'ehára. Ha mba'e la ja'éta la iñañehendusevéta apurahéi porã ko'ã iúta ombo'ehára. Upeichaite Luis ha ñakomplaséngo la pedído musical-re, ángo la oñehenduse a Luis ha'ãichagua apurahéi heta la outáva chupe ha ha ñandéko upearã ñaime ápe ñakomplase hag̃ua la pedído musical-re ha Jarekóma aie la ñande archívope ko entónse ñakomplase la oĩva ha la número de teléfono niko ñane mba'e jerurerã jaguereko hína 0985 95 95 88. Ha ikatu ñande renói jave algúno kuñataĩ, kuñakarai, umi aikatu Mitãkaria'y umi ae ñane renói ha osẽ aláire ajevalu'i. Ha umi ne incomodidad yango mbo'ehára por lo menos otra cosa ocalcula hína porque ogo ho'ysã porã vyha entonces ko ventilador umi angovo peju haku oĩ apenaamínte oĩ ha umi ne incomodidad ya por lo menos a una cosa ojepoheka opokóta otra cosa hína, por ahí la nañanerenói ha ndoguasareáima ñande hína. Mbo'ehára ha André Godoy katu por lo menos ndohekói la opoko hag̃ua pe portón-pe ha entonces oñeñanenóimante porque ha'e iñorãite como, como guardia hína ha entonces niko upéva la oĩ hína mbo'ehára ha péicha itéko hína. Mba'e piko la oiko hína haber ko'ág̃a umi tapicha nai aire acondicionáiva ha nai ventilador-iva la ko'ág̃a la ojapótava hína la umi okea oñondive ha ndaikatuvéi la ku ojatápaicha hy'aipa ndaikatuvéi la oja ojuehe chiũpa ko

Mba'éiko tramava kapi, ha upévango noikoiete oĩ opa rãmbaite hembo'ehárape. Oĩ va'ekue. Ha upéi oĩ reñimbe elátiko, upéva topopo. Etiqueta poménlore. Ha oĩ upéva hína mbo'ehárape etiqueta poménlore. Ha pechiite che irũgua. Etiqueta poménlore. Poménlore ko hi'ajúma hína mbo'ehára, teiko mba'eteko hína. Sa'i pomelo oĩ kuimba'e ña ndahi'a kakuaáikuri ha heta okúi jey ógape orerekóre la pomelo máta ha heta la hi'a okúi jeýkuri ha la hi'a kakuaái hikuaág̃a ha'etéicha ku oforsa más chupe ha la okakuaase ha okúi la hi'a. Okúi la hi'a aja mbo'ehára. Ha péichako lo mitã hína péicha ko la naturaleza che amigo. Mandu'i ndahikuarahy po'aĩ akuécha rombyepotí tagarróte vichina. Ha ñeime ko mbo'ehára ko en pleno. Campaña electoral ko'ág̃a ko oñepresentáma hína la candidato al presidente, candidato a la Junta Departamental, candidato a la Gobernación, diputado nacional, senador de la nación, oñerrenováta hína ha oĩ katu la orrekutu jey, sea hína orrekutu jeýta ha péango Oĩ hína mbo'ehára ko treinta de abril roiko hag̃uáicha, ha upéingo la ñane retã destino upéva che ha'e kuri anterior ñane programa domingoguápe, Domingo Musical Folclórico-pe, a la persona con discapacidad. Jaha'arõmíntena chupe kuéra ha'e jajapo jeýtava la ñane comisión, ña integra jeýta moñondive kuéra nañaha'arõmínte la Ko el treinta de abril ha chuguikuéra, ha upépe niko upéi el siete de mayo la ikatúta hína la ñañohenói jey ha ñarrenova la comisión, ñamoĩ la asamblea ikatu hag̃uáicha la comisión pyahu jajapo jey la persona con discapacidad ndi ñamba'apo hag̃ua de acuerdo la resultado de el treinta de abril, ha'e chuguikuéra che kuimbo'ehára. Hoka'ngo Luis ha'e hína la oĩ la realmente-ko ñande ñaimépe comisión-pe ha sa'i la apoyo jaguereko tanto de nuestro compañero con discapacidad ñahenói jave la reunión, ndahetái la oúva ha ndo'a. Maitei-mi che ru. Mba'éichapa che hermano peikomi hína? Ha che amigo-mi.

Pe Guelea pe tava pu'ã, tava huiporãrã, ehecha hovaíva pe Gueleáva, ha'e, Che asentía pende ndive ndapohenói guasúi, péro ndéve kéti piku'u guasúpe aíva neohenói, he'i chamigo ojehecha ne preokupasión, ha'e péro ohendúva siémpre, ha che opiña ndéve chepelívaine chugui. Ha'etéma oĩnte ko pokapokãnte ku póraicha resẽ, péro resẽ jepi jey,

Ko'ã ñañe'ẽmba mitãpiña neha'ja ohóta maytuve poe. Ko'ã vy'a ha mucha veleidadpa toute, todos sus técnicos oĩ oprofesiona. Muy bien, péicha don piña ne Gracias, mbo'ehára. muy amable señor. Ha peichaite mbo'ehára la ha'e akuese kuri pe domingo musical folclórico-pe. Entonces ko ñande jarekóta hína la a partir del treinta de abril ko japytátama hína la omboguatã la ñane retã, omboguatã la ñane parlamento, ha la ñane departamento ave mbo'ehára, entonces ko de acuerdo la ñande rapicha upépe oĩ, mávapa oiké'anga upépe la pueblo omoĩ, upéandipa ñamba'apokuaáta, upévapa ñanemoirũta, upéva hína la ñaneara'arõkáta hína mbo'ehára porque nañanemoirũietéko la ñane gobernador actual Najajevaleiete hese principalmente la sector de incapacidad ha entonces ko ipyahúta hikuái hína ha entonces upépe jañamoĩkuaáma la comisión porque jeikuaa hína ág̃a el 15 de agosto oĩtamaha hína la tapicha ojelehí va'ekue la 30 de abril mbo'ehára. Upeichaite Luis ha upévango ñaha'arõmba hína ente, enterovéa ñaha'arõmba ko decisión de, de los votantes oĩva, upévango ñande rehekuéra odepende hína la jalehi hag̃ua realmente la verdadero representante he'ingo chupe lo mitã, ha upévango la jaheka ñande la representante taha'ea servidor, ani la ojeservi arãntejey la jelehi ti ha Upévango hetave vése ko'ỹ la kampáña polítikape ojekompromete ndéve ha chegravasérõ chegrava he'iha péva che akumplíta he'i ha upéi ojupirie la kárgope og̃uahẽ tesaráipe naimandu'ái upévare la ikompromíso oĩvare ha ñandéngo jaipota peteĩ oservi va'erã la ñande puévlope rreálmente oservi ha Ha la rrekúrsogua oĩvo la rrekúrsongo jaguereko la rrekúrso la tánto la governasión, la munisipalida oguereko la rrekúrso ha ndaha'éingo ha'e irrekúrso la oipurúta hína la puévlo rrekúrsongo la oipurúta ha umíango ñande la ñaha'arõa la ojepuru porã pe rrekúrso ha tog̃uahẽ enterovetépe tog̃uahẽ. Hetángo oĩ la pláta he'i ou ambue tetãgui ou pára Para, especialmente para los ciegos, he'i. Ha umíango noguahẽi peẽme, opyta tape ku'árente oguahẽ ha'e tape ku'a rupi ha umi oĩva directivo kuéra ha umi omongu'e apente la opyta posiblemente ha la oguahẽ haguãme noguahẽi. Upeichaite mbo'ehára, upeichaite voi ha apengo la discapacidad ñañe'ẽvo, péva opresupuestárã voi la gobernación y la municipalidad por la junta municipal Y por la Junta Departamental. Peagua ñande jajapóma kuri ñapresentáma. Oĩ peteĩ léi. Oĩ peteĩ léi he'íva seis mil ochocientos ocho. Entonce peagua ñande ñapresentáma kuri la Junta Municipal-pe, ñapresentáma kuri a la Gobernación-pe, ñapresentáma kuri a la Intendencia Municipal ha oiko la campaña Proselicimo para la Interna he'i ha entonces oñekajoneása pichakue. Entonces ñande la de acuerdo La treinta de abril mávapa la omyakãta la ñane departamento la ñane retã, péva ñamomyĩ jeýta hína chirũgua, ñag̃uahẽ jeýta hendapekuéra, la jajapo jeyvõ la comisión ha la ñande jey jajelehíramo ñag̃uahẽ jeýta hendapekuéra ikatu hag̃uáicha pe Ley seis mil ochocientos ocho he'ihaichaite ojejapo la municipalidad ha la gobernación-pe ikatu hag̃uáicha oguata la upea ári, oponoguata vai. Ha upéicha avei ko ñande opitálpe oĩ'arã la médiko ha pohã pára la persóna kon dikapasida. Umi ahendápe ñag̃uahẽta avei la direktór la rrehionálpe ha la ministério de salúpe ha oĩ'arã la sitiátra la neurositiátrikokuéra oú'arã pépe ha pépe jeko ndouvei hína unáñoma la ñande opitálpe he'ise aikuaa ndouveiha hína la sitiátra la ome'ẽ'arã la umi síndrome de Down-kuéra g̃uarã oikotevẽvéva la Atenciones médicas ha ahendu che ndoiporiveiha ko ñande hospital-pe, ndo'uveiha hikuái ojapo la icontrol aje ha umía ha'éta hína la gestión ikatu hag̃uáicha umía oguata jey hendaitépe. Ha iporãite che irũnguéra, péina niko jahekóma purahéi jerure, ocho ha Veintiocho minúto, Argentina rape rehe ñande karai piñáne Los Labriegos de Mando'arãme upéva. Péva ofelisísimo Cantero Agrupación. Ñahendumíchirõ.

Purahéirõ ry porã porãihára ñehendu ñane rembiapo vaina guata oho ha ñehendu la Argentina rapére ha ñane amigo Piñáne mba'éko iporã ha ipuku porã purahéi mbo'ehára ha mokõihápe katu ñehendu soltéronte che aikose. Upéva katu opurahéi ñande ku ilokumbréño ha opurahéi porã avei. Ha mbohapyhápe katu reho che auto pe'ỹ he'i. Upéva katu Porfirio Urrieta imba'epu'aty guasu reve Gustavo Colmán ha Fermín Rodríguez ojoyvýpe, Antonio Vega iarpa puro ori porãme ha Manuel Coronel Iñakõ reõ memo'ẽha. Oho su isalto el Guairá rehe iveiva haiteve. Upeichaite ha péva ko derecho orreservávo osẽ porque aviación ndojerregistra ñae, no oĩ registrado la autores paraguayos-pe, la karai Darío Aguilera la ojapo va'ekue péva pero noñemoĩ la autores paraguayos-pe akã, entonces opyta derecho orreservávo. Ah, péva la oiko va'erãha. Péva la oiko. Ombyasy la oho su isalto el Guairá-pe iveiva haiteve ha umiãngo oiko pálo y umiãngo sapy'ántengo Ereko tuicha esperánsa, tuicha ereko hína upéichaha ohóne íla ne mborayhu jararãicha ehechákue hína oho ndehegui pyhainõ'ã tuja upépe oñemondo mba'e ndehegui jey oĩva oikopágui. Oikopa umi, oikopa umi. Oho Paraguaýre he'i. Upeichaite oĩ. Ha umíva ko ojejapopa, umíva ko kósa susedido yma guie. Verídiko he'i. La papá ou nenda guéve ótro kala'i. Ha upéva ótro kala'i, ótro kala'i ninatéma. Ha peichaite mbo'eháraha oimimi lo mitã oñanehẽndúva, la amigo Piñane, André Godoy, ha heta ko lo hendúva oĩ hína. Oĩ heta ko ndaisaldo ialui pan, bueno, oĩ ñapyhete, oĩ ko la celular pe ndaisaldo iapy la para llamada solamente para mensaje umi aja pe mensaje'i alguno upévante la oike aja ndoguerekói la whatsapp umi aja ni atýi oruka ñande la mensaje pypág̃uno hetave oĩ ñalui. Ñande ko mbo'ehára hetave la gente adulto pe la ñanendu aja entonce la gente adulto ko hetaiterei koti oĩ la Ko tecnología ndoipurúi aity. Ha entonces gente karai ha kuñakarai de edad mangango ñande la hetave ala ohendúva la ñane programa pe. Entonces ko'ã ko gente pyahúnte oĩ la oipuru porã hína ko aparato ko'ag̃agua aje. Entonces pirĩpi la muchas veces la jaeko la fracaso, oĩ la orekóramo jepe la guasa uno nomaneja kuaái che porte aĩ. Ha upévagui la mucha vese la heta la noñane, noñeñandukái ñandéve mbo'eháraha. La nueve peve jaiméta oñondi'ekuéra chirũ kotete día viérne ha ja cuarenta y cuatro minúto ma oĩ ja'eko hína. Mbo'ehára. Ha'e heta mba'e gõi ai hína Mbo'ehára hi'ag̃ui ha Semana Santa ñemo'ag̃ui ai ou. Hi'ag̃uimbaitéma ou Semana Santa ha aja oĩma preparación ha ymave umíango jaguerekói. Persona línea si mba'e la porte. Tranquilo che guándo na'aguantái oĩ he'ipa ko la isýrape mba'aka ou Felicia'i membyére. Ajévare. Yvága oje'y voi che ha.

Ha ñamaire he'i la Juan, ha upéva ko oikonte ai. Ñahendumína Abel pe felicísimo cantreo ko ñahendúkuri pe Argentina rapére, ha ja'ekue tiko tiempo jahechami hasta che hora. Te'i cinco, seis minutos, cinco minutos kuaa jey ma ipuku umi opurahéma ñandéve ha.